Диләрә апа Ситдикова. Биектау районының Зур Битаман авылында ул менә соң әле бер-ике атна эчендә генә читек чигү кәсебенә керешкән. Менә яңа һөнәр үзләштерә. Шундый аппарат бар. Булдан шулай көйләгәннәр, әйе. Малайлар шәп йөрдеме? Бик керемлеме соң бу эш, Диләрә апа? Ярый, ярый. Күпмегә төшә, күпме акча эшләп була? Менә бер чәнчемең 100 сум шушының. Менә чәнчегән саен, әһә, 100 сум булды, 200 сум булды дип чәнчисең, туктатып. Менә шулай. Кушасың аны. Менә ырчыклар миңа күп кирәк дип, менә бер хатын эшләтеп алып килде. Ырчыклары нигә шул хәтле күп микән дип. Менә эш хикмәт шушында икән. Моны бөтерү нәрсәгә кирәк, э, э, Дилер апа? Менә ялгаганда матур була. Что? Менә шул кичке кискән җиргә бит шушы җепне куясың да моны кырга урмый инде хәзер. Угу. Каягына тыгып куйыйм соң. Ага.
Бетердек, хәзер корыйбыз. Менә шунда кожаның бер ягына тыгасың да, менә моны шулай өч мәртәбә чорныйсың. Шунда менә монда тотасың да, менә кожаның бу ягына чыгарып, монда тыгасың. Ә бу ягына менә монда җеп калды бит, шуны әз генә шулай тартасың да, шуңа икенчене тыгасың. Бу менә башлап китүе әле. Бик әйбәтләп шулай тартырга кирәк инде. Бу җепләр инде җепсен тартканда өзелмәслек махсус шундый җепләрме? Ие, ие.
Җепләрен дә кайтаралар. Аны балавызлыйбыз. Чтобы теге су үтмәскә. Су да үтми боларга, бу читекләргә. Бу настоящий кожа болар, настоящий болар. Чын күннән. Бармаклар тишелмиме моны эшләгәндә? Тишелә, какой тишелмәгән. Баштарак өйрәнгәндә бигрәк тә тишелде. Хәзер ярый инде алай бик кертмим. Менә ике йөз тәңкә булды, икенче тишекне ясадык, диләр апа.
Әйе, менә шулай. Бер читек күпмегә төшә, диләр апа? Бер читек чигү. Төрлечә, менә шул чәнче меңгә карап инде. 5000, 4000 ярым, 3000 ярым ничек була инде, бизәгеннән карап. Бер бизәкне чигү күпме вакытны ала? Менә мин бер атнада чигеп бетерә алам бер читекне. Ә менә ул күрше Клара апай бер өч көндә чигеп бетерә. Димәк, бер атнада 5000 акча аша мөмкинлеге бар. Кулың гына эш белсен. Әйе.
Менә шу утырга кирәк инде, әнә күт астында да шул күрә. Әйе, кис белән утырам инде, 11-ләргә кадәр утырам менә шуның чигеп. Ә менә бу җайланмасы кожа шумасын өчен кирәкме? Менә тартырга кирәк кожаны. Ага. Шумый да инде тартырасың. Ә менә бу кожасы тишелеп бетә, анысын алыштырырга кирәк. Моны береп тыгырга кирәк. Барып әле яңадан да, монда куйганда да. Мин бик оста чөйгече түгел инде әле. Әле старысыз диләр апа. Әйе, ну.
Өйрәтүче апам булдырасың ди инде. Булдырмаса малай читекләр бирмәс иде. Ул бик күп чия. Ул Ие, бу бит инде онытылып калган кына хәзер элекке. Нәрсә чикиләр? Читекләр, тагын нәрсәләр? Менә әле безгә артистларга чиктерттеләр, биюгә бу. Читекләр чиктек. Артистлар менә биегәндә кияләр бит шуны. Әйе. Аңа менә мендәрләр. Менә шул 50-50 микән алар мендәрләр чиктеләр алар. Анысы миңа алып бирмәде әле. Аннан ботинкалар, артсыз башмаклар менә алдына чигәсең шуның. Бер башмакны күпмегә чигеп бирәсез? Ничә сум түлиләр? Баш махына күпме икән аның? 500 мең сум, е? Мең сумга чыгадыр, е, е? Мең сум, еме?
Берсе, бер баш махна чиксәң, мең тәңкә кызлар эшлисең. Әйеме?
Акча эшлисегез килсә, өйрәнегез. Акча эшлисегез килсә.
Әйе, менә шул әз булса да дип мәйтәм, тукта инде айсың. Әйдә өйрәнеп карыйм дип. Ул менә бедән әйберләрен бирде миңа.
Материалын бирәләр, үрнәген бирәләр. Утырып эшлисе генә. Җепләрен бирәләр, кайта. Ие. Ну, җепне инде катлыйбыз. Ул менә шушылай бик нескә ул. Менә монда 12 кат. 12 катлы җеп белән чигергә кирәк, әмма чигергә кирәк. Төрлесендә инде кайберсендә 10 катлы белән генә чигәсең, кайберсен 12 катлы белән. Менә шулай бик әйбәтләп борып чигергә кирәк инде. Шул вакытта гына матур була инде. Ие, ие, шул вакытта матур чыга инде. Безнең чилгән өлеш бу яктан карыйбызмы теге яктан? Юк, бу кир ягы моның.
Бу кир ягы әйләндереп кенә карыйк әле без. Бу ягы шулай була. Менә шундый матур итеп узыр чигелә.
Ие. Менә читекләргә куак бит.
Җиләр апага уңышлар һәм бу күреме бик сөендерсен аны. Керемле булсын шәһәле.